Hallelujah. Mũhonokia wa kwaria na ũthikĩrĩirie. Bwana asifiwe. Gũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai. Kũigua kuuma na kũrĩ Ngai. Nĩ tondũ thĩ ĩiyũire mĩgambo. Nĩ tondũ thĩ iyũire mawoni. Na macio mothe ma gũkũ thĩ-rĩ, matwerekeage- matwerekagĩria gĩkuũ-inĩ. No mũgambo wa Ngai, ũrĩa umanĩte na kanua ka Ngai, ũtwerekagĩria kĩ- muoyo-inĩ wa tene na tene. Hallelujah. Njĩtagwo MC Ndegwa wa Wang'ondu, ndoka nĩgetha tũgayane kiugo kĩa Ngai. Na ndoka nĩgetha twarie ũhoro wa Ngai ũyũ ũtacenjagia. Twarie ũhoro ũyũ wa Ngai, ũhoro wa Ngai ũyũ ũrĩa Ithe witũ wa tene na tene. Hallelujah. Maandĩko ma Ngai maugaga atĩrĩrĩ, nĩwe ira, ũmũthĩ, nginya tene na tene haleluya ũguo nĩ ngai ũtaragarũrwo nĩ maũndũ haleluya na ũmũthĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ ngai nĩ agarũraga maũndũ god can change situations haleluya even your situation can be changed by god ona maũndũ marĩa we ũragerera rĩ ona ũhoro ũrĩa ũkũnyitĩte ũgagwĩkĩra kĩeha rĩ ona ũhoro ũrĩa ũkũnyitĩte ũkarigwo ũkumĩrĩra na kũrĩ na nĩgetha umĩrĩre ũhotani-inĩ rĩ ngai nĩ aroka kũũgarũra haleluya ndĩrenda twĩcirie ũhoro wa maũndũ maigana ũna marĩa ngai ekire akĩgarũra mĩtũrĩre ya andũ twambe twĩcirie ũhoro wa ruthu thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro no ũthome ruthu gĩcigo kĩa igĩrĩ no ũthome ruthu gĩcigo kĩa inya ũhoro ũcio wothe wa ruthu ruthu ahikĩire mũriũ wa naomi Na mũriũ wa Naomi akua, Ruthu akĩĩra Naomi, na mũriũ wa Naomi akua, akĩĩra Naomi atĩrĩrĩ, Ruthu akĩmwĩra, akĩĩra nyaciarawe atĩrĩrĩ, niĩ ndigũgũtiga, haleluya, ngũthiĩ nawe nginya kũrĩa ũrĩthiĩ, na andũ anyu magatuĩka andũ akwa, haleluya, na mũtũrĩre waku nĩguo ngũikara, tũrĩikaranagia nawe. Ĩ, kwanyu nĩkuo gũgũtuĩka gwitũ. Haleluya! Nda- Ndaigana gũtigana ciarawe atĩ tondũ mũthuriwe nĩ akua. Na agĩthiĩ, na kũrĩa maathire, matiaikarire mũtũũrĩre mwega tondũ maathire kwa Boazu. Makĩambĩrĩria, akĩambĩrĩria gũkũũbia arĩa maumĩte Moya maugaga gũkũũbia ngano. Ĩ, na tondũ Boazu arĩ na mĩgũnda mĩnene ya ngano-rĩ, agethi maarĩkia kũgetha-rĩ, nake Ruthu akamauma thutha agakũbia akaharĩrĩra akaharĩrĩra ũguo magathiĩ makarĩa na nyaciarawe na mũthenya ũmwe wa mũthenya ũngĩthoma Ruthu gĩcigo kĩa inya mũhari wa ikũmi na ithatũ rĩ thutha wa matangĩka macio mothe rĩ Boazu amwĩrorera na ona ũrĩa atuĩkĩte mwĩhokeku harĩ nyaciarawe rĩ akĩmũhikia agĩtuĩka mũtumia wake no korwo hihi hĩndĩ ĩrĩa athiaga akĩ akĩ- agĩethagĩrĩra ngano ũguo-rĩ no korwo arĩa mandĩkĩtwo kũgetha ngano monaga gaka nĩ kamũndũ gathĩni monaga ũyũ nĩ mũndũ ũtangĩĩteithia no rĩu-rĩ atuĩka mwene mũgũnda ũguo arĩa mamũnyũrũragia nĩ tondũ wa kũhara ngano-rĩ situation ya Ruthu ĩgĩcenjia pa! oro rimwe haleluya uguo noguo ndirakwira ngai no akurute kuma mundu wa kuharirira ngai no akurute kuma mundu utahetekete gitio agutue mundu ukuheka gitio haleluya hurira jesu ruhi ucio ni muturire wa ruthu ukigarurũka oro guo ngai agĩ- agĩtũma ahikĩre mũndũ warĩ gĩtonga ruthu chapter 2 verse 1 yugaga atĩrĩrĩ nake mũndũ ũyũ gwĩtwo boazi arĩ mũndũ warĩ mũtongu mũno ũguo wahikĩra gĩtonga watuĩka gĩtonga bwana asifiwe ũyũ rĩu nĩ atonga kumanagia na hau na thĩna wake nĩ wakinya mũico andũ arĩa maramũrũmagĩrĩra ararũmagĩrĩra agĩthiaga agĩthagĩrĩra ngano rĩ acio rĩu nĩwe ũramera mũkũgetha na gũkũ mũcoke mũgethe o mũtware ngano ĩno gũkũ haleluya rĩu nĩ atuĩka nĩwe gwatha andũ arĩa maramuonaga akĩharĩrĩra situation yake ĩgĩcenjia Mordekai nĩ abangĩirwo kũũragwo nĩ, nĩ, nĩ, nĩ Hamani thĩinĩ wa ibuku rĩa Esteri ũngĩthoma mũhari wa mũgwanja wa ikũmi ũrauga atĩrĩrĩ harĩa Moridekai nake abangĩirwo kũũragĩrwo rĩ Hamani ũcio wendaga kũmũũraga agĩitĩrwo hau bwana asifiwe amũbangĩire ũũru. Nake mũthamaki rĩrĩa aamenyire atĩ kũrĩ hĩndĩ Moridekai amũteithĩtie akĩenda kũũragwo-rĩ, akĩgarũrania maũndũ macio mothe akĩmera, thiĩi mũitĩre Hamani harĩa akwendaga gũitĩra Moridekai-rĩ, haleluya, mũthiĩ mũmũitĩre ho. Agĩcoka akĩoya nyũmba ya Moridekai akĩmĩnengera mũndũ ũgwĩtwo Esther, nake Esther akĩnengera Moridekai ĩgĩtuĩka yake. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Esteri mũhari wa inyanya. ũngĩthoma ũguo eh, eh, gĩcigo kĩa inyanya mũhari wa ĩmwe na wa kerĩ-rĩ house eh, nyũmba eh, the house of Haman nyũmba ya Hamani ĩkĩoywo ĩkĩnengerwo Mordekai na mũthamaki akĩoya gĩcũhĩ kĩrĩa kĩarĩ kĩa goro kĩrĩa kĩarĩ kĩa goro kĩa kĩa Hamani kĩrĩa gĩekĩrĩtwo Hamani kuonania nĩ kĩa ũnene-rĩ agĩkĩoya agĩthiĩ agĩkĩra mũndũ ũgwĩtwo Mordekai gĩgĩtuĩka gĩake gĩcũhĩ gĩa kuonania gũtĩĩka mũndũ ũrarĩ mũnyarare mundu uraikaraga kihingo-ini haleluya umuthi riu atuika niwe wekirwo gicui kia muthamaki ni tondu ni atiika muturire wa moridekai ugicenjia oro rimwe pa haleluya o ta uria ngai angicenjia situation iyo wi nayo haleluya aisiraeli maikara misiri ihinda iraihu rĩ maikara misiri matecagwo rĩ mũthenya ũmwe wa mũthenya nĩ wakinyire Maandĩko ma Ngai maugaga atĩrĩrĩ, maikarire mĩaka mĩingĩ Misiri, no mũthenya ũmwe matiararire kuo, haleluya, magĩũkĩra na ng'ombe ciao, nginya mahũngũ ma ng'ombe ciao, gũtirĩ kĩndũ kĩararire kũu, nĩguo maandĩko maugaga. Makiuma bũrũri wa Misiri, onakorwo matecetwo mĩaka ĩigana, onakorwo mathĩnĩkĩte kahinda kaigana atĩa wĩra wa gũtemanga nyeki na wĩra wa gwaka maturubarĩ wĩra wa gũtecwo gũtecwo gũtarĩ irio na kũhũrwo ngombo no rĩu ũkombo wao ũgĩthira mũthenya ũmwe na mũthenya ũrĩa ngai agarũrire maũndũ rĩ matiararire bũrũri wa Misiri mathire onakorwo no monire mathĩna rũgendo-inĩ rĩ nĩ macokire magĩtwarwo bũrũri wa kĩĩranĩro haleluya nĩ tũrathĩnĩka nĩ tũranyũrũrio nĩ tũronwo nĩ andũ tũtiagĩrĩire no kahinda nĩ karakinya gũtirĩ hĩ- kũrĩ mũthenya ũtarĩrarania na thĩna ũcio thĩinĩ wa nyũmba yaku haleluya makiumagara makiuma bũrũri wa Misiri, situation yao ĩgĩcenjia pa! Hallelujah! Nĩ tondũ Ngai witũ nĩ wa kĩĩranĩro, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ agarũranagia maũndũ. God can change situations. Hallelujah! Thĩinĩ wa ibuku rĩa eh, ũhoro wa naguo wa Joseph nĩ mwandĩke thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria. Joseph ahendirio Egypt nĩ brothers ciake bũrũri wa Misiri athiĩ agatuĩke ngombo. Rũgano rũu warũrora ũrĩa rũthiĩte rĩ, akĩamba agĩikio irima, akĩrutwo irima ningĩ akĩenderio arĩa mathiaga Misiri, a Misiri mahĩtũkaga, agĩthiĩ agĩikio njera, mũtũrĩre wake ũgĩthũkana arĩ njera. Nĩ wĩ ũcio kumanagia na hau nĩ ũndũ wa kwĩhoka Ngai na kũmũtũrĩra rĩ, haleluya! Mũthenya ũmwe wa mĩthenya ataũra kĩroto kĩa mũthamaki rĩ, kwa mũtũrĩre wake ũgĩcenjia nĩ tondũ ngai nĩ aragarũra situations gũtirĩ situations situation ĩngĩrema mwathani gũtirĩ hali atangĩhota gũkũruta thĩinĩ wayo agĩcenjia situation ya mũ- mũndũ wĩtwo juthubu juthubu acenjerio situation rĩ agĩtuĩka wa kerĩ harĩ mũthamaki ona hĩtũkĩire mũtũrĩre wa kwendio ona hĩtũkĩire mũtũrĩre wa kũigĩrĩrwo igenyo nĩ mũtumia wa potifa ona hĩtũkĩire njera njera gũtikoragwo kũrĩ kwega no rĩu mũndũ ũrarĩ njera rĩ atuĩka wa kerĩ harĩ mũthamaki haleluya tondũ ngai nĩ agarũraga maũndũ tũrĩkie na ũhoro wa daudi daudi gwakĩire mũthenya ũmwe arĩ kĩhĩĩ kĩa rũu na agĩthiĩ akĩrĩithia mbũri na agĩtinda akĩhĩa nĩ riũa kũu na agĩ ti ndagĩcina hihi ona no kũrwa cinaga mbembe na nũgĩ o kũu ũrĩa ihĩi cinaga i- i- i- ikĩrĩithia no rĩu nĩ gwakinya kahinda mũndũ ũgwĩtwo Jesii akĩrwo gĩra ũcio wĩna kũu nĩwe tũgũcagũra atuĩke mũthamaki mũtũrĩre wa Daudi kumanagia na hau ũgĩcenjia nĩguo maandĩko maugaga thĩinĩ wa, wa gĩcigo thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere gĩcigo gĩa ikũmi na ithathatũ tũkerwo atĩrĩrĩ aitĩrĩrio maguta rĩ mũtũrĩre wake ũgĩcenjia haleluya mũrata wakwa ndiramenya nĩ maũndũ marĩkũ ũragerera nĩtuona example nini tu kuma baibũ-inĩ ngai witũ no agarũre mũtũrĩre ũrĩa ũragerera na aũtue mũ- aũrute mũtũrĩre wa maithori aũtue mũtũrĩre wa mĩtheko haleluya ngai witũ nĩ aragarũra situations mũtũrĩre wa kũnyararwo aũtue mũtũrĩre ũngĩheka gĩtĩo haleluya nĩ tondũ ngai witũ rĩ Ngai witũ nĩ wa ciĩranĩro na Ngai witũ gũtirĩ situation ĩtangĩgarũra nĩguo ndakwĩra. Haleluya. Menyerera kũrwo nĩ hinya. No ko hihi ũt- ũtigairie hani ũtũrĩkie kĩrĩti. Ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi niĩ ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma. Nyume nginye kũrĩ baba ngagirio maithori, kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yakwa. Mũrata wakwa, ona ũngĩkorwo gũthũkĩte atĩa, ona ũngĩkorwo situation ĩhana atĩa, ririkana atĩrĩrĩ, Ngai no ahote kũgarũra mũtũrĩre waku na aũcenjie biũ. Mũtũrĩre wa mĩtheko umanaga na kwĩhoka Ngai. Mũtũrĩre, nĩũrona andũ angĩ me mbere yaku mũno, no ririkana kũrĩ angĩ me thutha mateng'erete mehĩkĩte na marenda gũkinya harĩa ũrĩ. Acio marĩ mbere-rĩ, onao kũrĩ hĩndĩ marĩ harĩa ũrĩ, na Ngai nĩekũgarũra mũtũrĩre waku ihinda rĩake rĩakinyanĩra. Haleluya! Wega no kũmwĩhoka na gũikara nake. na gũikara ũmũrũmĩrĩire ũmenyage atĩrĩrĩ, Ngai nĩ agarũraga maũndũ. Hihi kũrĩ mũndũ wĩrĩtwo akuohwo maisha na mũndũ agacokia appeal, appeal yakinya kũngĩkorwo ndahĩtĩtie rĩ, mũndũ ũcio akarekererio agatuĩka a free man. Kũrĩ mũndũ rĩngĩ wohirwo na ndarĩ ũndũ ekĩte, no gũgoka kĩũndũ ũira mwerũ ũkaumĩra mũndũ ũcio akarekererio ona akorwo nĩ aratecekete rĩ akauma njera nĩ tondũ Ngai nĩ agarũraga maũndũ. Mũndũ ũrĩa ũrerĩtwo mũgũnda wake nĩ ũkwendio nginya nĩ rũni, Ngai agoka na njĩra ciake wĩra wake ũkambĩrĩria gũ pick kana akona kĩrĩ- akona mũtũrĩre wake wagarũrũka oro ũguo nĩ tondũ wĩra ũrĩa ũra- oeire rũrĩ na ũgĩthũka rĩ ngai nĩo wambararie wĩra ũcio na acoke akũhe wĩra ah, na acoke akwambararĩrie akwambararĩria wĩra ũcio rĩ atuĩke wa gũkũguna na mũtũrĩre waku ũcenjie ona kũrĩa kũrerĩtwo mũgũnda nĩ ũkwendio ona kũrĩa kũrerĩtwo nyũmba nĩ kwendio we ũtuĩke wa kũgarũrĩrwo mũtũrĩre nĩ tondũ nĩ ngai ũragarũrania maũndũ ũtũrĩte ũmenekete ũtũrĩte ũtendekete ngai nĩ aheaga mũndũ favor ngai akũhe favor no nginya agarũre mũtũrĩre waku haleluya nĩ wega kũmwĩhoka na kũmwĩrĩgĩrĩra na gũikaraga ũmenyete atĩrĩrĩ when god comes all things cannot remain the same Sitarudi kuwa vile, sitarudi kuwa vile, sitarudi kuwa vile. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai akũingĩrĩra situation yaku na nĩ akũmĩingĩrĩra rĩ, you are going to have a better situation. Ngai nĩ akũmĩcenjia. Nĩ ngwenda tũhoe nayo mũthikĩrĩria. Ndiũĩ ngũkũiguithia atĩa atĩ ndũgakue ngoro, no niĩ ngwenda o gũkũhoera ngwĩre atĩrĩrĩ, Ngai witũ ndahana mũndũ na nĩ akũgarũra situation ĩrĩa ũragerera. wathoma maandĩko make makauga atĩrĩrĩ ngai nĩwe mũrĩithi witũ ĩtĩkĩra kũrĩithio nĩ ngai nĩgetha agarũre mũtũrĩre waku na ndũgetigĩre marĩkũ kana marĩkũ nĩ tondũ ngai anyita mũtũrĩre waku atua kũũgarũra gũtirĩ mũndũ ũrĩkũmenya rĩngĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩtĩkia atĩ nĩ ũrarutirwo hau ũrĩ ũratwarwo harĩa ũrĩkorwo na ti tene ngai nĩ aroka na ndaraikara kĩmweterere rekei tũhoe nĩ wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu baba witũ nĩ twagũcokeria ngatho twakwambara nĩ twauga atĩ wee wĩ ngai na tondũ no ũhote kũgarũra mĩtũrĩre itũ ta ũrĩa wagarũrire mĩtũrĩre yacio twathoma thĩinĩ wa maandĩko rĩ twakũhoya ngai tũhe ũkirĩrĩria tũhe ũmĩrĩru ona tũhe kĩrĩgĩrĩro hĩndĩ ĩno tũragweterera ũke ũgarũre mĩtũrĩre itũ twĩna wĩtĩkio kũna mĩtũrĩre itũ ndĩgũtũra o tũramĩona ngai nĩ ũgũtagarũrĩra situations garũra mawĩra maitũ garũra mĩciĩ itũ garũra mwathani maũndũ marĩa mothe twĩrĩgagĩrĩa garũra andũ arĩa mwathani tũngĩenda magarũrũke maume ũruinĩ arĩa matwĩgiĩ jehova ngai magarũre Mwathani, garũra maũndũ marĩa mothe matũhinyĩrĩirie, Mwathani. Garũra gĩkĩrĩro gitũ, Mwathani, ũgĩtue gĩkeno, nĩ tondũ wĩ Ngai witũ na we ndũcenjagia. Twakwĩhoka na twakwĩrĩgĩra nĩ ũgũtũgarũrĩra mũtũrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, Mwathani ona mũhonokia witũ, twahoya na twetĩkia. Amen. Amen. May God bless you. Mwĩrĩgĩrĩre agĩũka gũcenjia situation yaku. Mwĩrĩgĩrĩre nĩ tondũ nĩ Ngai nawe nderagwo. Na tondũ nĩ augĩte nĩ akũgarũra mũtũrĩre waku rĩ, ndũkagĩe na nganja ũmweterere. Njĩtagwo MC Ndegwa wa Wang'ondu. Ngai akũrathime na agwĩke wega. Na tuonane hĩndĩ ĩngĩ nĩ tondũ nĩ mwĩrĩgĩrĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ mwĩhokeku no agũtũhe hĩndĩ ĩngĩ ya gũcemania.